Edrych yn ôl ac edrych mlân i ni mynd i wneud yn y Clwb Llyfrau nawr yng nghwmni Bethan Mair. Bethan, neis dy weld di. Helo, shwmae?
Yy, d- edrych yn ôl i ddechre at y Bedwen Lyfre. Ie. Yym, dydd Penwythnos Sadwrn dda. dwetha. Ie, Aberystwyth.
Yy, yn Aberystwyth, yn y Ganolfan Gelfyddyde. Fel ry'n ni'n bys- yy llenor mwya, be' yn union fydd Fedwen Lyfrau i ddechrau hynny lle ni sy'm yn g- ymwybodol ohono fo? Ie, wel, ma'r Fedwen wedi bod yn rhedeg nawr am ryw n- bedyr ar ddeg o flynyddoedd. Yym, Gŵyl sy'n cael ei threfnu gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru yw e, a mae'r Cwlwm Cyhoeddwyr yn gymdeithas neu'n neu gwlwm o cyhoeddwyr sy'n cyhoeddi llyfrau Cymraeg, felly mae ydych chi Lolfa, Gomer, Carreg Gwalch, Riley, Cyhoeddiadau'r Gair, mae yna lot ohonyn nhw um, sy'n aelodau. Ac unwaith y flwyddyn, maen nhw'n cynnal uh, yr wyl yma ar gyfer pawb Yym, ar gyfer hyrwyddo llyfrau, lansio llyfrau newydd, sesiynau trafod, gweithgareddau blant, lot o bethau fel 'na. A yym, mae'n teithio o gwmpas y wlad, fel arfer mae'n digwydd ym mis Mai, yr enw Fedwen Fai, chimod, i chi meddwl amdani fel yym dathliad ym mis Mai. A yym, 'leni. Daeth i Aberystwyth ac oedd hi'n llwyddiannus. Ac eleni hefyd gest ti ddewis llyfr y Fedwen. Am y tro cyntaf maen nhw wedi wneud hyn, oherwydd fi'n credu i ryw raddau achos bod 'na ansicrwydd yn parhau ynglŷn â yym beth fydd yn digwydd i gystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn. Ac oedd y cyhoeddwyr yn teimlo bod honno'n gystadleuaeth mor bwysig achos mae cyfleoedd i drafod llyfrau yn gyffredinol yn gymharol brin. Yym, mae'r cyhoeddwyr i gyd yn gwerthfawrogi pethau mae Pnawn Da yn enwedig a Heno yn gwneud, ond i gael sgwrs genedlaethol am lyfrau, mae rhaid i chi gael rhyw fath o faner i gael chwifio. Ac felly, o'n i'n gobeithio trwy fod gofyn i fi ddewis Llyfr y Fedwen, Ti'n hollol fy mhwyol, dim ond yn newis i yw'r peth nes i fwynhau orau o blith llyfre llynedd. Ac wyt ti 'di agolygu'r nofel yma? O'n i wedi bod mewn man 'yn gyda chi, yn ei chanmol i'r cymyle, felly falle bod hi ddim yn gymaint â hynny o surprise mod i wedi dewis hi, ond dwi'n hollol sicr mai i fi hon o'dd llyfr y llynedd. Pam yn gyflym?
Ie? Pam? O, mae jyst yn, yn nofel ysgubol. Um, mae'n nofel sydd wedi cael ei gosod yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, nofel gyntaf Ruth Richards sydd yn angredadwy, achos mae Ruth Richards mor llwyr a gafel yn ei hmm. hydnoddau hi fel awdur. Um, mae'n nofel fodern, oherwydd mae'n ymdrin â phroblemau sydd yn dal yn gyfoes heddi. Um, beth i chi'n neud os ych chi'n ferch dlawd heb ddim cyfleoedd i fynegi ych creadigrwydd a'ch tawn, yn enwedig merched deallus. Reit. A dyna yw Elin, y y prif gymeriad yn y nofel 'ma. Reit. A be' sy'n digwydd iddi hi yw e. Wel, llongyfarchiadau iddi hi ar hynny. Perthnasol i heddi. Reit, nawr. Reit, dedwch yn ôl.
Do, edrych ymlan.
Gwobla Tir na n-Og.
Wel, ie, am unwaith, dwi 'di cael ymgolli mewn llyfre plant. Dwi'm yn cael neud hynny'n amal iawn achos... Ti'n un o'r beirniaid.
Dwi yn un o beirniaid Tir na n-Og, a ma' tair blynedd, sef llynedd leni flwyddyn nesa. Ac yeah. mae llyfrau llynedd yn cael eu beirniadu nawr, a bydd yr enillydd yn y categori cynradd ac uwchradd, sef y llyfrau gore gwreiddiol i blant yn Gymraeg, dyna beth yw Gwobr Tir mm. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ddydd Iau nesaf, wythnos ifori yn Eisteddfod yr Urdd. Ie. Reit. Yn fyw o'r llwyfan. Ma' 'na bump fan hyn lle ti fynd yn gyflym iawn drwyddyn nhw. Oes, yym ABF Byd Natur gan Luned Aron, llyfr llyfr hyfryd iawn i blant lleia, llunie da, gei- geirfa syml iawn. Yy Dim ond Tra'r Brain gan Anni Llŷn, y bardd plant, casgliad o'i cherddi hi gyda darllunie hyfryd yy Valrianne Leblond. Ar yn ystod y seremoni hefyd bydd Anni Llŷn yn trosglwyddo i choron bardd plant ti i'r bardd plant nesaf. Felly mae hwnna hefyd yn rhan o'r seremoni. Deg Chwedlau o Gymru gan Meinir Edwards. Yym, os ych chi eisiau llyfr i gadw yn ymyl y gwely i gael darllen stori i blant yn y nos, hwnna yw e. A dwy nofel wedyn gan Myrddin ap Dafydd a Manon Steffan Ros, dau awdur profiadol da iawn. Baswn i'n argymell i unrhyw un, sdim ots os ych chi'n blentyn neu'n arddegyn neu beth bynnag, i ddarllen. Mae'r ddwy ohonyn yn nofelau dirdynnol a gwych iawn. Ie. Felly, chimod, pidwch a meddwl, o, llyfrau plant yw reina, maen nhw mond i blant. Unrhyw ddeud, ie, sy'n mas safon llyfrau plant, dydy, mae, ydy'r safon mor dda ag erioed, gwella. Mae'r safon yn eithriadol o uchel. Oedd y dewis, falle, o blith y llyfrau gwreiddiol, achos dyna sydd yn gymwys ar gyfer ennill Gwobr Tir na nOg, llyfrau gwreiddiol, nid addasiadau, nid pethau sydd wedi cael eu cyfieithu, oedd y dewis yn bur gyfyng, oedd 'na ddim llawer iawn, iawn o bethau i ddewis o'u plith nhw, oherwydd bod 'na gymaint o gyfoeth o bethau'n cael eu haddasu, a cael eu haddasu yn wych hefyd, cofiwch, maen nhw'n werthfawr iawn. Mae 'na sgil i hynny, siŵr o fod, i addasu. Mae hwnna'n sgil, ydy. A chi'n gwybod, gyda lot o'r teuluoedd, falle, fel clywon ni Tegwen yn sôn nawr am deuluoedd di-Gymraeg sydd yn alau plant i ysgolion Cymraeg, Mae addasiadau yn werthfawr iawn ymysg y bobl hynny achos maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n rhoi i'w plant. Ie, ie. Mm. Maen nhw'n nabod y enw David Walliams neu Harry um, Potter, Harry Potter ie. neu um, Roald Dahl, Enid Blyton a'r yeah. pethau yma mm, i gyd. Mm. A maen nhw'n gwybod, wel os rofi hwn i fy mhlentyn yn Gymraeg, byddai'n gwybod beth yw e. Yeah, yeah. Um, ac wedyn, wrth gwrs, beth i chi'n gobeithio yw unwaith y bydd y, y rhieni na wedi cyfarwyddo